Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episode vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles, mam Pete an alt erëm eng Kéier hu mer eng Kaffispäuschen ageluet mat kengen anere wéi dem Joey an dem Ken vum Milestepedition. Häerzlech wëllkomm déi Leit. Hey. Hey. Bonjour. Bonjour. Tip top. Wéi geet et iech alleguer no deem laangen Gedeessems hei? Fantastesch! Jo, mir haten e puer kleng technesch Problemer. Mir probéieren se sou geréng ze halen, wéi et nëmme geet, mee et misst elo normalerweis gutt lafen. Ja, de Stress leet sech sou lous bëssen. Dat ass, dat ass gutt, dat ass gutt. Mir sinn awer natierlech och hei net nëmme fir.

Hm. Mm, Dee war mat Blackout Beauty, dat wees ech nach. Dat ass scho laang hier. Genau. Da. Lang hier, ja. War eng, eng, eng bësse wahnsinneg Ära ass do duerch Lëtzebuerg gaange mat der bësse mi. Ja, wéi soll ee soen? Ja, mat der Def- Chord-Szene. Ja, kann man kurz soen. sinn kann ich schon bald soen, ja. Mee ähm, ech stellen einfach mal lo déi, déi grouss Fro. Ja, du huet gesot 2007 ass dat ganz lass gaangen. Wie ass iwwer dazu zustane komm? Ich mengen, Ech si selwer, ech spille selwer Gittar, mee wéi kënns de op d'Idee esou, oh jo, komm mir maache mol eng Band, a mir nennen se dann direkt einfach esou? Einfach déi ganz Konstellatioun, wou sech do gedoen huet esou. Dat wiers den Joey nach besser wéi ech et wiers, well hie war nach nach viru mär am Prozess aktiv. Ech hunn einfach mat Leit gejammt. puer Joer laang, ouni dass do iergendwéi eppes elo méi Konkretes draus ginn ass. An iergendwann hate mer dunn d'Méiglechkeet, an engem anstännege Proufsall ze spillen, an e puer Membere gewiesselt, Leit, déi dat e bësse méi als richteg Band wollte maachen. Kuerz drop koum de Ken an d'Band, du hat mer dann e Sänger, an jo, du konnte mer dann ufänken, dat e bësse méi esou duerchzezéien. Par contre, am Ufank hu mer ganz anescht geheescht, wann ech mech nach richteg erënneren. Ech mengen. Fir d'éischt war et Reo, dann DS Irei, mee déi ginn et jo schonn. An voilà, hunn mer den Numm gewiesselt. Genau, an do sinn, do sinn ech derbäi geholl. Du mer zu Bouneweg geprouft, nach am Topshop am Keller. Beim Pino am Keller, jo. Mä dat war elo meng nächst Fro, well ech ka mech erënneren, also ech kennen de Pino och nach aus der LTB-Szäit, vun deem ass och vu Bouneweg gewiescht. Wéi s du elo dies, dies iréi gesot hues, esou, jo, dann hat ech awer schonn d'Ufänk dovu matkritt, ouni et iwwerhaapt ze wëssen. Ah, maja. Dat sou ka soen. An, mee et gouf, mengen ech, och eng, eng, eng aner Band, wéi s du elo grad gesot hues, eng, war dat eng däitsch Band, nee, déi Dies Iréi geheescht huet, oder? Ja, dat ass esou eng, eng. Dat war awer scho sou eng al, etabléiert Band. Dat ass esou eng, eng oldschoolech däitsch Death Metal Band, mengen ech, wann ech, ech net falsch leien, jo. Okay. Ass richteg gudd den Chugga Chugga Death Metal. Mee ech menge wann s lo no dia Serae sichs fënns de bestëmmt eng 15 Bands déi sech esou genannt hunn oder esou héichen se mëttlerweil. Jo mee et ass dat heescht Day of Reckoning, méi Metal geet et jo net als Numm her. Dat stëmmt jo mee jo menge Mouths to Perdition ass jo awer och en Numm dee mëttlerweil awer och Programm heescht gell wann ech dat elo esou ka soen. Dir hutt jo awer elo schonn. E puer Alben och gemeet an natierlech och gutt getourt an ënner anerem och de Metal Battle hei gewonnen 2016 gell also dat ass jo net wéi wann dat einfach elo esou. Versuch sou. Jo et ass egal, ech mengen vun näischt kënnt näischt gell. Voilà. Tenacitéit, Tenacitéit hei ëmmer duerhalen, eescht wann ee kéier klappt et. Voilà, an et huet awer iergendwou geklappt gell. Mä mir ass do nach eppes aneschters, wat wat elo natierlech, ha, mee mir wëlle jo natierlech elo hei net Iech elo ausquetschen wéi bei all aneren. Dat ass jo keen Interview, wat mir hei maachen. Mir diskutéieren einfach op d'Ronn lass a mir schwätze virun allem ganz vill domme Krach. Jo, dat ass wéi der, wéi s du wëlls. Ech, da kënnen ech och nach dausend Saachen erzielen, well säit 2007 sinn der vill geschitt, sou muss hunn. Ech kann mer dat virstellen, jo. Wat interesséiert Iech am meeschten sou? Wéi ass et dann zum Beispill iwwerhaapt zum Numm komm Miles to Perdition? De Ken weess dat net méi. Den Numm ass einfach kuerz no, mä wa mer, dat ass gutt, well mer da kënne mer weider fuere vun där Story, wou den, wou den Joey ugefaangen huet mat zielen. En, dat war wärend enger Zäit, wou, wou Eternal Tango zum Beispill do war an, an zimlech wëll. Mir hate Fast Friday, déi grad do den Emergenza gewonnen haten an Ace and Fairies an Defdom hu sou déi, déi initial. Zeen do einfach gepreecht gehat an do war mär all iergendwéi mat an dee Coup do mat dran. An do war nach, gouf nach Everything Serenade, ech weess elo net op déi virun eis do waren. An dono, weess de, si sou ganz ganz vill Saachen a ganz kuerzer Zäit einfach geschitt. An ech weess, ech ka mech esou erënneren, dat war op engem Concert dann, an do hunn ech si scho e bësse kannt, An well se um Concert jo all Mënsch kennt, jifereen, weess de esou, dass wann s du bei mech kënns um Concert, sees, oh, keng, hues kee Bock bei mir ze sangen, weess de esou. An esou ass dat do gaangen, ech war an enger an enger Band mat engem vu mengem beschte Kolleeg, déi huet Annuiel geheescht, déi war esou schlecht wéi den Numm vun där Band war. Annuiel! Du gouf et dann ni wierklech e Concert esou, mä dat war esou den Ufank an du war ech dann bei dir, Seray.

Bei him am Späicher zu Lalleng. An do hu mer dann eis éischt Demo opgeholl. An do hu mer dann och iwwer den Numm geschwat. Sou, Joé, elo kanns du zielen. Ma à la base, mir hunn iwwer esou vill Nimm diskutéiert, well mer jo Dies Irae net konnten halen. An eis ass einfach näischt agefall. Et sinn Domäte vum After the Rain Has Fallen bis zu The Martyr Murder Case an all méiglech aner Saache gewiescht. An iergendwa koum de Pino mam, Jungs, ech hunn et, Miles to Perdition. wat aus sengen zwee deemolege Liblingssongs zesummegeknetscht war. Ähm, a Behind, äh, wéi ass et? Ähm, dat, dé, dat Lidd vun Everything Sour, dat mat Pioneers, ech weess net méi wéi et ass. Äh, ähm, Boah, da muss ech kucken. Miles Behind the Pioneers.

Wéi wahrscheinlech schon vill Leit gesot hun vum Film Road to Perdition sin méi Munners giet. Nee mir si keng Tom Hanks Fan, nee nee nee also net an deem Mooss nee wierklech net. Jo genau an ech mengen mir hun eréischt effektiv duerno erausfonnt dass dat dee Film do géing gin, also ech zumindest. Gutt. Ja, ech, ech weess och net firwat, mee ech hat iech och ëmmer, wann ech den Numm Miles Expedition héieren, hunn ech ëmmer missen iergendwéi un dee Film denken. Dee war mer dann am Hannerkapp iergendwéi, keng Ahnung firwat. Fuck, ech hunn dee Film mol nach ni gekuckt. Ga Gangster, Gangster, d'Mafia-Band oder wéi, hä? Voilà, voilà, ja, ja, ja, ja. Ja, ech, ech, ech ka mech un ee v, ech mengen et war ee vun ären éischte Concerten als Miles Expedition dann an där Formatioun, wéi ech se kannt hunn, mam, mam Mam Hermes, de Gilles an och mam Pino nach. Dat war jo zimlech um Ufank, gell? Oh jo, de Pino, de Roland, de Gilles. Ma justement, mam Gilles a mam Roland, dat waren déi zwee, mat deenen ech jorelaang gejammt hat, éier mer dann eng richteg Band dono forméiert hunn. Dat war, ja. Witzeg. Jo, eist Ländchen ass awer kleng. Mee ech ka mech un eng Show erënneren, an de Kéier, dat, dat huet mech, muss ech soen, huet mech schonn e bësse markéiert. Net nëmme well mer herno ënnert der Bréck stungen zu Walfer ze kiffen, mee och, natierlech och wéint deem. Dat war dann an der Sandkaul dann, ne? Dat war an der Sandkaul, jo. Dat war an der Sandkaul. An extra erofgepilgert fir ënnert déi Bréck do, fir wat och ëmmer, gell, mee. Et huet misse sinn. Mir hunn dat dach ëmmer virun der Dier direkt gemaach normalerweis. Nee, weess de firwat net? Weess de firwat net? Déi Zäit, d'Sandkaul, dat war dat ganz am Ufank, war an d'Mäert, da war dat e Concert, deen ech deemools organiséiert hunn, well mäi Cousin op der Uni Lëtzebuerg war an heen d'Sandkaul do mat gedéngens huet. An dat war deen aller, ee vun den alleréischte Concerten, deen do war. An hien huet ëmmer gesot, Ken, du kanns domat, wat s de wëlls, mee kiff net domat an der Mengen Géigend. Kuck, dass s d'Leit fort kriss. Krass, dat rocks dei Mentalitéit nach net. War dat, war dat net Nightmare Before Christmas oder esou eppes, de Concert am Dezember? Ass dat net e Film? Ech weess et net. Also, ech weess, ech weess net méi genau, wat fir engem Zäitraum et war. Ech weess, et war, et war schwéngzeg kal dobaussen, dat kann ech mech erënneren. Ah, mä da kann et, da kann dat sinn, a. Voilà. Ech, ja, ech kann mech nach on a vague drun erënneren. Hm. Äh, mee wou ech lo den Numm Sandkaul héieren hunn, war sou, ah jo, stëmmt, jo. Mee jiddefalls, fir do elo zeréckzekommen, ech mengen, ech sinn een, dee mat, mat warscheinlech wéi Dir och alleguerten, äh, de Kenneth huet et och scho gesot, weess de, mat groussen Nimm, ob et elo Clean State war, Fast Friday, Eggs and Fairies, dat. Ähm, mir hunn déi lëtzebuergesch Zeen esou hei erlieft, a wat mir awer do, direkt wat wéi soll ech soen, d'Miles of Perdition huet sech deem direkt ofgesat, well mir haten dee selwechten Alter an do war keng Ahnung, et war eng gewësse Connectioun do. Op ech weess, ech weess net, du, du kenns dann verschidde Leit an et sinn net Leit wou s de net kenns, wou vill méi al sinn, déi op der Bühn stinn, weess de, dat eng gewësse Vergötterung gëtt jo do gären indirekt präisginn an hei war et esou, éh jo, dat sinn, dat sinn, dat sinn d'Dudes, weess de. Genau, ja. Dat war méi eng familiär, ja, familiär ass vläicht dat falscht Wuert, mee méi eng intim, eng intim Story. Kann een dat esou soen? Mee ech mengen, dat war iwwerhaapt esou déi Zäit, 2008, 2009, esou dorëmmer, dat war jo iwwerhaapt den, dat wat wierklech gäil war dorunner, dat war, esou vill jonk Bands déi dee Moment erauskomm sinn, eben et war d'Myr, d'Blackouts, just haas nach wéi hunn se geheesch, Grey Skies, ichti sou eppes, fair enough, Grey Skies, voll, fair enough, vill vill Bands vun der Zäit ginn et leider schonn net méi, mee et war awer et war wierklech cool, also et waren alles jo alles dee selwechten Alter plus ou moins a jiddwereen huet seng Band gemaach an jiddwereen huet deen aneren iergendwéi e bësse support, et gouf nach kéng Neidereien an esou, et war nach alles. Fresh soen ech an mir eis eng Zeen e bëssen zesummen all opgebaut wou also du has da schon d'Hardcore Zeen vu virdrun eben wou och Band Sexy Ferris, Deftomb etc has mee ech hat d'Impressioun mir hunn dat bëssen all guer sou an déi modern Era duerno bruet wéi sou ech soe mat der dem Deathcore an déi ganz Trends wou dunn och komm sinn an jo et ass schued heiansdo wann een elo zeréck denkt a kuckt wéi déi Zeen awer elo Sech geännert huet oder geschrumpft huet. Arguably, soen ech emol. Ech weess net, ech weess net méi. Dat ass dat, wat de Jeff drënner sot, dat mat där Altersgeschicht do, weess de. Dat war jo och dann déi e bëssen déi ganz Fondatioun, wann s de esou eng gewëssen Altersspart hues, déi dann déi, weess de, wou einfach déi selwecht Energie einfach nonstop herrscht an déi Leit einfach elo alleguer nach méi al ginn. Am Moment, lech ass et dann nach Musek a maache Stuff, sou, mee et ass net méi an, an, an. och an där Jugendlechkeet e bësse sou mat dran, ne, dat war awer sou eppes, wou d'Leit tëschent 18 an 25 oder sou waren, wou an engem perséinlech am Liewe jo déck vill geschitt an déck vill Verännerunge sinn, an dann hues de sou déi Energie, déi, dee Vibe, an du, an du konnts jo ëmmer egal wéi op iergendwelche Concerte goen, du wars ëmmer ee Kand an dat war einfach sou dat Wuelfillen an Déngens, weess de. Du hues dech ni friem gefillt, et war ëmmer, net nëmme well et zu Lëtzebuerg war, mee et war einfach sou, ech ka mech mat egal wat fir engem, wou do steet, kann ech mech Identifizéieren, ob ech Musek man oder net. Dat war, dat war déi, fir mech perséinlech war dat ee vun deene wichtege Saachen, ob et elo bei Iech war, wa mer mer Iech live gesinn hunn oder mat aneren aus der Zäit. Well, si mer éierlech, mir hunn, mir hunn natierlech och all eis, eis, eis Metal Heroes an esou. A wann ech un déi Zäit denken, da fält mer och en Numm an. An ech denken och, dass dat vläicht, vläicht eng gewëssen Inspiratiounsquell och fir Iech war, ech weess et net. Ech. Natierlech Black Dahlia Murder géing ech mol sécher dovun ausgoen an Neaera, well dat sinn esou déi zwee mat deenen ech iech perséinlech ëmmer gläich gestallt hunn, wann ech dat esou ka soen. Just där war d'Jongs vun heiheem. Fir mech, also wat ass d'Fro elo e bëssen, wat do d'Virbiller waren, wou de musikaleschen Lénge geprägt hunn oder? Bah, d'Fro, et ass am Fong just de Fest, fir mech war et eng Feststellung, dass ok zu deem Zäitpunkt ware Bands wéi de Black Dahlia Murder voll in, de Spiced Icon ënnert anerem och, wéi s de virdru gesot hues Joey, an a fir mech Nea Era. An dat war, wann ech dann u Miles the Petition geduet hunn, da war et op deem selwechten Niveau. Ech, vläit hutt Där och déi selwecht Echos vu Leit, wou Der kannt hutt, oder dann och Fans kritt, ech weess et net. Also wat ech deemools emol empfonnt hunn, ech weess och net, ob ech haut dat nach esou ka soen, mee deemools hat ech de Feeling, dass mir, Mat deenen éischte waren hei am Land wou ebe méi Metalcore gemaach hu soen ech mol, also bësse méi dees dee Riffing iwwer oder jo also och e bëssen de Riffing vun Black Dahlia mä jo vill Darkest Hour a sou Saachen ofgekuckt. Et weess och einfach voilà eben de Metalcore Déng an sou. De Rescht vun der Welt war scho méi am gaangen op den Deathcore ze trimmen, mir waren am Metalcore, mee do haas dat nach net sou vill a Lëtzebuerg. Ech denken dat ass méi spéit komm Joey, den Deathcore ass méi spéit komm. nach. Jo, ee Joer méi spéit oder sou, jo. Nee, dat fills du sou, dat war vill Joer méi spéit. Okay, déi sinn och al, ne? Den Zäitraum geschat, gell? Ech hat zwar alles e bëssen an deem Zäitraum geschat, well Metalcore an Deathcore setzt sech ëmmer relativ no zesummen. Metalcore war e bëssen éischer do, awer fir mech war dat ëmmer sou déi Zäit zwëschen 2005 an 2010, wou dat säin Peak hat, säin Höhepunkt hat.

Si waren hirer Zäit weit viraus ëmmer gewiescht, deft an weit ass meng Meenung esou. Si waren, si hate schonn dee Stil gemaach, obwuel et dee Stil nach net wierklech gouf. Si hunn och hiren eegene Stil Stil bësse fonnt, dat huet si och unique gemeet. Si haten awer iergendwou en unique Stil am Ufank. Jo, absolut. Bon, dann ganz am Ufank vläit net, well jiddweree ganz am Ufank inspiréiert sech jo vun iergendengem ëmmer, weess de esou. Mee fir op Déngens zréckzekommen, also ech denke fir eis war Black Dahlia Murder natierlech e ganz groussen Influenzfaktor, well deemools, mir sinn op all, Entschuldigung, mir sinn op all fucking Concert gefuer vun allem esou. Déi Zäit has de As Lay Dying, wou déi ukomm, ugefaangen hunn, Unearth, mir sinn op Saarbrécken an de Roxy gefuer, dee gëtt et haut jo mol scho guer net méi. Mir hunn déi éischt Tour vun. Dach mat Altered Parish, Suicide Silence gesi, mä et war nach genuch dran, et war nach sou Killswitch Engage, Heaven Shall Burn, Accent Paris ass jo ganz vill am Ufank, Heaven Shall Burn, All That Remains wahrscheinlech, sou Saache wéi dat. Esou Afloss gewiescht, genau duerno koum All That Remains an Lamb of God awer och. Mir am sou vill Concerten gefuer si vun all deene Metalcore, Core Geschichten sou, ass einfach elo vun allem dran sou, dat war einfach eisen, eise Fliff sou. Mee sou vu voilà, a grad wou de Steve bis bäikomm ass, dunn.

Dat se geschriwwe wéi eng Sau. Dat. Do hale mer eisen eraus, mee mir hunn se all geschriwwen, ne? Dat kann ech der garantéieren. Et muss een déi Prioritéiten eben einfach setzen. Genau sou, genau sou. Mee ech soen et dann einfach eraus, gesitt Dir Iech, ech mengen dat ass warscheinlech elo eppes méi eng schwéier Fro oder vläit kënnt Der se net wierklech beäntweren, mee mir perséinlech, an ech denken dem Pit och, Mir kéinten Iech, also Miles the Petition ass mat ee vun deene gréisste Metal Acts, wou am Fong do erauskomm ass, wann s de et kanns soen, aus der nationaler Zeen. Dir sidd bis haut nach do, Dir hutt awer eng zimlech, natierlech awer nach ëmmer op engem nationalen Niveau, och e bëssen an der Groussregioun natierlech och, Mee dir hutt awer eng gewësse Fanbase, mee wann ech Scarred kucken oder anerer, där sidd iergendwéi all sou, där erfëllt ee Punkt an dat ass dann, mengen ech, d'Elite vun der Lëtzebuerger Metal-Zeen. Jo, soe just jo. Nee, ech kann et éischtens ganz schwéier beuerteele selwer, wann s de an der Band selwer bass. Kloer. Ass et schwiereg ze beurteelen, well s de, an de Joé ka mer bestëmmt Recht ginn, well s de ëmmer d'Fro iech e bësse stells, wat, wou bass de drun a wat wëllen d'Leit eigentlech? Ech soe bei näischt méi dozou. Jo, a mir, a kanns de virstellen, diskutéieren eis fucking dout op deene Sujeten, well s de einfach net weess. An ech di mech schwéier e bësse mat deem Term vun Elite, oder wou Oder soen mer einfach emol esou d'Champions League oder esou, hunn hunn ech och emol ofgehäit, well fréier hat mer dat och an dann haas de eben, war es d'Soirée Télé Dev do am Déngens, an der Champions League, dat war déi grouss Gruppen, déi méga aktiv waren. Mee ech definéiere mech ongäre selwer do dran, well ech jo net wëll soen, wat mär maachen ass net besser wéi eng jonk Band, weess de. Mir sinn einfach och e puer Dudes, déi einfach gär e bësse Musek zesummen maachen, déi prouwen an eisen Effort ass iwwel jiddwereen dee selwechten. Dat ass kloer. Jo, ech mengen, et ass och einfach wat d'Saach wat vill ausmécht ass, wéi och schonn ugeschwat gouf, et gëtt eis nach ëmmer an där Hinsicht. Mir hunn ni opgehalen, mir hunn ëmmer weider, genau wéi Scott, déi hunn och, voilà, Dat duerch d'Erfahrung an d'Experienz gëtt een einfach besser an senger Craft, sou en Verrasert. An wann ech awer lo zeréck denken un deemools, ech fannen et si vill Bands gewiescht déi déi selwecht Zäit bëssen ugefaangen hu wéi mir, wou nach och Potenzial gehierlos war. Si hunn einfach just no zwee, dräi Joer opgehalen. An wann et déi haut nach géing ginn, déi wäre bestëmmt. Naja, och op engem zimlech, zimlech krassen héije Niveau, soe mer mol esou. Dass. Jo, dat ka sinn. Mee dat ass eben den Ënnerscheed, ne? Dir sidd, Dir hutt Iech dozou entscheet, weiderzemaachen, egal wéi et weidergeet. An, keng Ahnung, ech fannen, dat, dat mécht et eben aus, ne? Ech mengen, vun all deene Bands aus där Zäit, ech mengen, de Gilles an ech, mir waren déi Zäit, dat war och Déi Zäit wou mir am meeschten op Concert waren, virun allem lokal Concerten hei a Lëtzebuerg ne an. Der waart op all Affichen? Jo, ech mengen op all Concert wou ee war, do stoung ëmmer am Flyer My Ltze Perdition oft drop ne an gesot haut si mer 2020, nee si mir schonn 2021. Vergiesst dat lescht Joer, dat huet net existéiert. Just vläit op. Dach, mir hunn all. Jo, dat wollt ech jo grad soen. Wollt ech jo grad soen. Eben. Mee do kuckt, dozou komme mer nach, dozou komme mer nach. Genau, genau. An da bass de awer och frou, wann s de gesäis, ah cool, Mel's Repetition hunn en neien Album annoncéiert, gell. Also éischtens ass dat awer esou e Liewenszeechen an esou, yeah, cool, dat ass eppes, wat, wat ech kann zefréien. Also géif ech scho soen, fir, fir, fir dech ass et wichteg, sou datt eng Band laang gëtt, dober definéiers de esou. Wou se se och e bëssen astufft. Net alleng esou, mee wéi géings du et fir dech aschätzen, wat mécht eis dozou, datt géings soen, ma eis Prediction ass fir muergen an der Champions League? Bon, okay, mir waren déi Zäit iwwerall derbäi, jo, okay. Soll ech der mol meng Meenung soen? Ass et och musikalesch oder ass et esou déi Energie, déi deemools war, déi Erënnerung, déi Identifikatioun? Ech weess et net. Well mir zum Beispill fannen eis musikalesch ëmmer méi schlecht wéi all déi aner, gell? Wa mär bei Episode Rapture an de Proufsall eragelieft ass, hu mär, Oh my God, si si sou krass gutt! An dann héiere mer de Kessel op den Drums bei Scarred, wou sou, Fuck, deen Dude, dat mécht alles frekt einfach, deen ass sou gutt! Ja, dat stëmmt schonn. Weess de? Mee ech mengen, domat kann ech der dann e puer Sätz beäntwerten. Ech kucke just, de Pit huet grad gesot, Der waart op all Affiche. Dat huet jo elo indirekt näischt domat ze dinn, wou mir Iech ginge plazéieren. Mee Mir haten vu puer Deeg hat mer enke Thema ugeschwat, de Ken an ech, mir eis jo kuerz gesinn, sou an der Kichen zu Rëmeleng, an der Kichen zu Rëmeleng an op jidde Fall ähm ass et méiglech, datt wann een eng Band ze vill gesäit, wéi mir zum Beispill iech ëmmer op Affichë gesinn huet, datt de et einfach vergësst, datt et se gëtt, einfach well s de och, du wëlls jo aner Saache lauschteren, ass an der Rei, da bass de awer ëmsou méi frou wanns de gesäis oder wanns de dech erëm drun erënners, oh merti, do gëtt et déi och nach an oh waart ech hu grad zwee Albe verpasst an das das mega gutt an do soen ech mer dann einfach et ass eng gewëssen eng Kontinuitéit bei iech do an et gesäit een awer dass en Developpement do ass am Sënn vun net nëmme musikalesch, ech mengen där kéint och warscheinlech elo eppes aneschters maachen, mä et ass eng gewësse Charakteristik wou där an ärer Musek maacht, wou wou iech zu deem mécht wat der sidd. Dat heescht net onbedéngt, datt datt datt d'Musek mir vläit ze aggressiv wär oder wat och ëmmer, mä et ass einfach eng, du mierks datt eppes dohannert stécht an datt net einfach wéi ganz vill Bands, ob dat elo nationaler sinn oder international, esou den Zwang fir eppes ze maachen, well s de muss eppes maachen, mee einfach esou, mir wëllen dat elo maachen, et ass mir ganz egal wéi do kënnt, mee ech wëll dat esou maachen wéi et ass. A kenger, dat huet mer dee leschten Album, den 2084, deen, also dee verkierpert dat a mengen Aen am am beschten, dat ass elo meng Meenung. Ah dat deet, dat deet gutt ze héieren, also jo merci. Ok, nee also et ass esou, ech menge mir hunn och schonn elo aner aner Alben duerchgeholl, ob et elo national sinn oder net, mee. Et mierken een d'Aarbecht dann natierlech och ze schätzen, wann ee sech net nëmmen d'Lidder, natierlech, ech mengen ech schwätze fir eis alle véier vläit esouguer, wann ech soen, ech sinn een deen, ech ech riche gär eng CD oder eng Vinyl, déi muss, et muss opgemierkt ginn, et muss alles inspizéiert ginn, well et stécht esou vill Aarbecht dohannert an domat fënns de et dann och vill méi einfach ze appreciéieren a sees, wow, d'Jongen hu sech wierklech extrem vill Aarbecht ginn fir alles an dann Da kann d'Musek souguer, soen ech, ech wëll net soen manner gutt, mee et ass de Package einfach, de ganze Package muss stëmmen. An dat ass, dat war bei deem leschten Album absolut esou. Et war zwar natierlech an engem gesondheetlech schlechte Joer erauskomm, dozou komme mer nach, wann ech dat elo esou ka soen. An ech denken do, dat huet iech natierlech och e bësse beaträchtegt, kann ech mer virstellen. Bei villes. Net nëmme wéint de Concerten. Awer vill. Also jo. Perséinlech fir mech. Jo, jo, jo. Virun allem esou, jo. Well du bréngs en Album eraus an du wëlls de gär spille gell. Jo. Jo, wann en kascht, kënnt dat, jo. Obwuel s du schonn e méi kanns héieren, well s scho sou vill gespilt hues. Mee dat wëssen d'Leit awer net, dass du schonn ëmmer Milliounen Mol gespilt hues. Eben. Ech mengen, du wëlls den Album jo awer och gär den anere Leit presentéieren. Jo, jo. Eben och live eben, ne. Ja, ech mein, do ass lo nach eng aner Situatioun, wann ech kuerz an der Tëschen fonken. Hu mer mol un a mir hoffen natierlech net, datt déi Situatioun nach äh, éiweg laang dauert, mir hunn absolut sinn einfach eich mo keng Ahnung. Kanns du der virstellen, déi Lidder ech iwwerdreiwe lo gell an engem Joer eréischt esou virzedroen, wéi s du et wolls? Dat ass emotional wahrscheinlech vläicht net wierklech machbar. Nee, ech mengen net dat eppes mat Emotioun ze dinn huet. Emotioun kënnt zu stan duerch déi Energie déi s de grad dee Moment hues an deem Sall. Dat ass d'Emotioun. An dann, an et si och keng Lidder déi s de elo zu Douds gespillt hues, weess de. Wann s de elo Lidder vun der éischter CD hues an da bass de esou, oder vläicht éischter esou, wow. Mee am Live ass et awer erëm anescht, dat ass, well dat ass vläicht genau grad dee Song. wou dech wakereg mëscht wees de wou d'Leit och vläicht dee Moment wëllen héieren an d'Leit ginn der vläicht och déi Energie grad dee Moment. An et hänkt e bësse vum Kader of. Ech denke also wann elo am Ufank wäert ech ass, mer gi Concerte spillen, dann ass allem, dann ass egal, kanns spille wat s de wëlls, kanns hei mol dat selwecht Lidd spillen, d'Leit maachen alles frag ze, kann ech der soen, well d'Leit einfach Bock drop hunn esou. Jo, genau och. Mee du kanns, wat mär ëmmer e bësse wollte maachen, et war ee Moment eng kuerz Zäit do wou mer hätte kënnen eng Show maachen an da wollte mer vläicht Du häss och e limitéierte Kader gehat mat 50 Leit, a vläicht kënnt dat elo nach an der Covid-Zäit, eppes ze maachen, wou s de eng cool Visualisatioun hues, wei d'Leit wäerten do sëtzen, an datt s de dat engem Show-Format da verpécks, wou s de deng Ambiance dann do upasst, je nodeem, wéi alt dat ass, weess de. An da probéiers de déi Emotioun. An dat géing esouguer menger Meenung nach gutt bei de leschten Album passen, well deen Album zimlech an enger gewësser Atmosphär herrscht. Eng gewëssen Dystopie, soit disant. Jo, an och vum Riffing hier wierklech, weess de, esou eng Säit melodielasseg, eng Säit ganz rhythmesch hastesch ass, da kann dat wierklech esou eng Dissonanzstëmmung kreéieren, wou s de dat kanns visuell mat interpretéieren. Dat heescht, du kanns, wat ech wëll soen am Fong, du kanns och ganz vill mat deem Lidd am Fong maachen, wou s de op verschidden Aart a Weise kanns presentéieren, wann s dat wëlls. Mhm. Jo, hoffe mer, dass dat dann iergendwann machbar ass, ne? Well äh, ech brauch, äh, ech brauch Concerte. Ja, Ganz ich mein, et gëtt och gutt doen, dat do enke live ze gesinn, wat am Album gemaach huet. Ja. Well et ass wierklech de Wäert, géif ech soen. Ne? Also fir all déi Nerds dobaussen, déi lo nach ëmmer nolauschten, éischt mol Merci fir d'Nolauschteren bis dahinner. An zweetens, gitt verdammt namol den Album kafen, downloaden, egal, mat et.

Ah hei, déck de Pessimist hei. Jo, mee et ass de Präis, deen s de leider a Lëtzebuerg bezills als eng Metal-Band, géif ech soen. Ech weess et net, ech war selwer ni an enger Band, mee du hues op der, jo, du bass ënnen op der Spëtzt, ne? Du waars jo awer genuch, du waars jo awer genuch mat Bands an der Zäit ënnerwee, fir, fir et ze wëssen, wéi, wéi et ass, ne? Also du hues scho Recht mat deem, wat s de grad sooss, dass. Eben, jo, jo. Mee mir geet et nach ëmmer drëm, just. Metal ze man. Ja das ja genau wis de all den anderen Dingen ass on top dat teech awer net dat mech dufir net soll dru gi bei den Sachen déi ech man wis de genau richtig genau richtig an der Sonnschafts wat immer so wichteg ass dat huet de Fabrice me nudi war eng Käier ganz am Ufang fuschen Di eich Käier am am Scotts kennen geléiert hunn wouet fir men éischte Benny hat sollt man engsen Ferry spillen wouch war. Wow, dat ass de Fabrice! An hunn ech mech ugeschwat, hunn ech en ugeschwat an sot ech, Fabrice, bass du de Fabrice vun Eggs and Fairies? An seet et, Jo! An ech war esou voll, voll mega schei an hie sot mer, Kann et e Poster vun him an der Kummer hänken? Am Fong, lo ginn ech mer op de Bak, weess de esou. Egal, mee cool, weess de, an eng mega schéin Erënnerung. An hie sot mer, Weess de Ken, et ass egal, ob s du fir 500 oder 5000 Leit spills, fir d'Leit, wou s du spills, Muss jo kucken datt klappt, datt déi Leit Bock hunn, ass egal. A wann s du a wann s du 5 Leit do stoen hues déi Bock hunn, déi fucking Headbanging maachen, gëss du grad esouvill Energie dran ewéi fir deng Concert wou s de viru 5000 Leit spills. Dat stëmmt, dat stëmmt, dat hu mer och scho matkritt, am Sënn natierlech vun enger aus enger Fanperspektiv natierlech. Ech ka mech do u verschidde Momenter, dat soll elo net onbedéngt mat Miles Up heeschen, mee ech ka mech u verschidde Concerten erënneren, mécht mech esou eppes zum Beispill dann ultra sténkeg, ech mengen, där gitt mer all Recht. Et ginn Affichen, dat war an der Zäit, um nationale Level war dat ganz schlëmm. Do gouf et nach eng Band, do huet de Jacke och matgemeet, dat war Anima, nach éier et Blackout gouf. Do gi mer ganz wäit zréck, ja, ja, ja, ja, mam Pëttel an alleguerten, deenen aneren. O jo, do gouf de Bourbon, do gouf de Bourbon an éngem Coup gesoff op der Bühn, héier. Dat war ganz skurril, wat do gelaf ass. Mee, mee, ech mengen, dat Allerschlëmmst, wat ech fonnt hunn,

D'Welt ass verréckt. Mee op deem Concert kann ech mech erënneren, well si hu fir d'lescht gespillt, Anima, an all Mënsch ass gaang. Dat weess ech nach. Sou wierklech vun deenen, soe mer 50 Leit, déi dobannen waren, stoungen nach herno, wann net 8 Leit waren dobannen. An dat war och sou, natierlech, ech mengen, de Jacke, ne, jo, fuck you, klassesch. Mee keng Ahnung, ech fannen dat mega mies. Ech weess net, ob et elo eng kleng Band ass oder net. Wat denkt dir dozou? War vläit einfach de Public dann deen, ech weess net, ech hat och ni, mä awer also de gäilste Concert wou ech se gesinn hunn dat war zu Esch zu Lalleng an der Kierch, an esou engem Veräinshaus ënnert der Kierch, jo dat war genial, dat war genial an d'Endrix, d'Endrix, jo mä dat war awer, dat war den de Whisky One Shot op der Bühn, et war awer witzeg, ech hunn ech hunn genial fonnt, ech hu mech gutt ameséiert. Also deen Owend war esou fir mech mengen ech den Dee schlëmmste Concert, deen ech zu Lëtzebuerg erlieft hunn, ass wuel net vun enger Prestatioun vun enger Band hier gesi, mee dee Kader an déi Zesummestellung vu Leit an et war esou, am Fong war och alles schäisegal iergendwéi. Du mengs deen am Hollänner do? Nee, nee, nee, deen an der Kierch, wou de Jeff gedanzt huet. Am Hollänner, jo, weess de, e Concert am Hollänner ass e Concert am Hollänner. Jo, et kéint och e Video lafen, dass et d'selwecht ass. Du geet schonn un, weess de, do geet schonn, geet schonn ganz vill un. Mee bon, dat waren awer déi Plazen, wou, wou s de dann nach konns, oder wou ech an der Zäit gaange sinn, well du has vläit dee Moment nach keen Auto oder sou. Dat ass, nee, nach net, nee. Dat organiséiert hues, du has einfach keng fucking Moyen, weess de. Nee, nee, nee, kee Geld, näischt, an wollt och warscheinlech kee matmaachen. War Café 911, et war, dat war jo ganz am Ufank, Café 911. Ah gleef mer du wolls se all net gesi wat Luut nu war Dat stëmmt ja ja Oh kuck oh kuck de Katz vu virun zwou Wochen ass nach ëmmer um Buedem mega An e schwätzt mat mer Dat sinn eise Postleitzahl Mei Jong Ah dat. Wou wou hutt der. Hollänner an der Wotresch war ëmmer vill gemeet. Ah jo, deen ass gutt. Eng Méiglechkeet war, weess de, well ëmmer an der Rockhal, an der Rockhal eppes kënnen ze man oder wéi an der Kufa eppes kënnen ze man. D'Kufa hat zwar no d'Chance vill méi spéit duerch d'Schalthutaktivitéiten do méi, méi, méi einfach kënne Saachen ze man an deem ganze Spirit eraus, mee dann war et awer ëmmer, ëmmer grouss. Du konns ni eppes maachen, wat adequat war fir, fir, fir 30 bis 150 Leit. Dat war. Ausser an den Café. An hast den fucking Votre-choix. Du hues dech mat mom Patron missen ploen, well hien e pain in the ass war, weess de. Hie war just frou, wann wa voll war, mee du hues net dierfen dräi Sixpacke mathuelen, fir déi Band, déi s de aus, aus England komme gelooss hues, weess de. Huet se mat der gemault, well soss de méi e bezuelen an. Also organisatoresch war dat ëmmer an hast dee schreckleche Sound, bon ech hat meng Anlag déi ech dann opgeriicht hunn, weess de, an dann dat war dat eenzegt, mee dat huet awer déi Zäit gutt funktionéiert. Mee dat war scho méi spéit, do haasse mer awer, do hate mer scho Falling Falling Promises awer och schonn, nee nee mol nach net, mol nach net. Mee wann ech elo esou héieren wéi s de sees esou, dann dann da soe mer mol, also Ken a Joey esou, wou sinn dann är beschten Erënnerunge vun, ob et elo Concert kucke goen ass, Oder kanns de spillen déi bescht Locations zu Lëtzebuerg oder déi memorabelst Locations wou der hat, aus wat fir engem Grond och ëmmer, déi mer net wäerten uschwätzen. Ech fannen Emmen nach ëmmer genial, de Ken weess vu wat ech schwätzen, mee dat ass dann a Lëtzebuerg gewiescht, vu dohier. Nee also jo wëlls de, schwätz mol vu Lëtzebuerg Venues oder? Egal, national, international. Dat Schlëmmst an dat Bescht? Dat Schlëmmst an dat Bescht, vas-y. Ok, dat schlëmmst war dann war Emmen ne Joey? Oder hat mer eppes anescht wat méi schlëmm war? Ech weess net ob s et als schlëmm kanns astufen. Et war skurril an witzeg a schlëmm an awer och lëschteg. Et war crazy. Et war richteg crazy. Einfach an deem ruppegste Punk Squat an Holland gespillt wou s der virstelle kanns. Ënnert den aller idioteschte Konditioune mee jiddweree war sou am Aarsch. Et ware Milliounen. Milliounen ultra assi punks do déi dat genial fonnt hu wat mer gemaach hunn. Ech mengen mir hätten, hu mer net, mir hätten dach nach eng Kéier dräi Lidder nach eng Kéier also widderholl carrément well se dat zougabe wollten a mir hate keng méi, du einfach nach eng Kéier dat selwecht gespillt. Mir hate keng, mir haten Backline déi mer hätte sollte vun enger anerer Band kréien, déi koumen un mam Zuch, se hate keng Backline dobäi, du stounge mir dann do esou, weess de, den ee Gittarist hat hat keen Amp dobäi, du huet se iwwert d'Anlag gespillt.

Wat fir eng Backline ass do? Daacht dat eppes? Jo, se ass do, komm laanscht, cool, weess de, esou, esou war dat. Jo, mir hu mer eis bedicht mat vill Opportunitéiten, ne, fiers de alt fënnef, sechs Stonnen an de Kackduerf vun Holland zu Emmen. Mir haten e Coffeeshop. Mat enger Band. Spills e Concert mat enger anerer Band, wou s de net weess, wien dat ass. Kënnt scho mol un, du stells de fest, dass e Punk Squad Twilight wëlls de guer net kucke goen. An da gees de iergendwéi erof an de Sall eran, an dee Sall ass eng Kichen, wou se veganen Chilli kachen, esou ultra lefty Punk Feminist Stuff. Awer net genre däin däitschen Intellektuelle, dee beim schwaarze Block ass, mee esou de richtege Rupp, dee keng Zänn méi an der Maul huet an esou dee Genre. Ja, ja. Kléngt charmant. Genau, ech si Punk aus Iwwerzeegung mat 16 Joer an ech leeë mech hei an d'Wiss fir ze schlofen an esou. Awer cool Leit, awer alles mega fäin, war keen, weess de, keen, keen do Hospitality, do kann ee wierklech net an deem Sënn maulen. Bon, op jiddwer Fall gesi mer déi fucking Backline, dat war dat allerlescht. Glécklecherweis huet de Kenny dann net dru geduet, hunn, Jo, mir hunn awer een Deel mat. Duerch mir haten een Deel vun der Batterie derbäi, mir haten eng grouss Box derbäi an dat war dat war et och am Fong och an eis zwee Verstäerkeren. Sou wou et fäerdeg war, huet den hat den Joey halt seng Box mat senge Verstäerker, déi ech mega nice, de Pascal hat eng hallef zesummegesate Batterie, de Steve huet iwwer eng Combo eng eng 5 eng 15 Watt Box gespillt, déi einfach do stoung, wou s de einfach net héieren hues, hee war wéi de Steve dann ass, hee war sou, Mir war scho egal, weess de, de Krausch, mir Vacances.

De Marc hee wollt heem fueren, hee war du fir e Schäiss, ech maache mir vun net 5 Stonnen dohinner fir net ze spillen, weess de, fuck it, ne? Yeah. Voilà. Du hunn dann de Concert do gespillt, nee, nee, do ass déi aner Band ukomm. An der Réimertracht! Dat war. Se ware wéi Legionären ugedoen. Déi si mam Zuch komm, se si 4 Dudes mam Zuch komm mat hiren Instrumenter esou am Grapp, déi dunn eng Legiounstracht unhate fir e Wikinger-Concert ze spillen. Ah, wéi gäil. Virun Punks. Ja, da, ja. What, the, ja, what the fuck so. An du hu Mäder gespielt an der Mäert do. An du hatte Mä virun eis oh, ich wees net wie Leiit do war 35 bis 50 mm. Tanks ze stoen, Di Pogo gemet op eis Songs. Mä noch gënn äh, absaunecher spielen wisste. Mä yeah. noch gënn einfach jammen, Di hat noch Pogo gemet. Mhm. An hun ech dat do gespillt. An du wollten dat zugaben hun jo ech meng mir de Set zweemoer gespillt. Ja. Mee nee, nee mir fällt äh, ähm, du just wat ich dazu ab so kann. Ähm, dat war dat war e vun denen fir mech witzegsten an dämlech de skurrilsten Dinger ever mit war aber war cool war aber cool. Mee, ähm, klärt, ja. mee wann ich lo drun denken ähm, Mir fällt grad nach een ee Concert an dat war jo a Lëtzebuerg wou mer och wierklech schlëmm fonnt hunn, also wou mer och alleguers dout gesackt waren an dat war zu zu Useldeng mengen ech. Ken, kanns dech do net erënneren mat Call of Baphomet? De Rossi hat dee Concert organiséiert. Mat Call of Baphomet an esou, dat war ganz am Ufank. Wou mer wou mer um zwou Auer oder um dräi Auer an der Nuet gespillt hunn eréischt. Oh wat e Freck! Jo mee well Call of Baphomet sollt eng hallef Stonn spillen an den Dude huet dunn e Set gemeet vun zwou Stonnen an se hat siwe Gittaren fir just Black Metal Songs ze spillen. Oh wat! Et ass kee Schäiss, se hat siwe Gittaren doleien.

Ja, dann braucht man den Soundtechniker den meisten den Chaos an ich war nur nicht so geblärt. Ey, fuck, die Mikro wird gleich gut. Und das sind du dann drunter wackig gehen. Oh. Und dann hast du dich vergangen. Ja. Und du, mit du hast die Jacke, du hast sie nach über die Balken geklommen, die dann du waren zu Uselding an dem Ding, dann hast du einen Kleid drauf haben gelöst. Ja, das war aber cool. So. Ja. Och Emmen war no cool, bei Emmen hun ass e Concert gespillt, mir hun ass mega freck gemeet, do wars de an deem fucking Duerf, has de zwee Coffeeshops an e Stripclub a mir hun allen 3 gesin, se war direkt niewendeen, voilà mir sin um zwou an nuets eraus komm, du si mer erëm zeréck an dee Punk Squat do gaang an do hu mer gepennt.

Dat wor mol eck op Emmen. Et kléngt no vill Spaass, muss ech soen, awer jo, einfach no enger What-the-fuck-Experience am grousse Ganzen.

Mécht et aus. Déi gëtt natierlech beaflosst och vum Public. Pardon, sou du. Ech wollt just soen, et war iergenden, iergendeng e Fête de la musique zu Diddeleng, wou ech perséinlech eng mega Rou fonnt hat. Dat war eben och genau deen dote Fall. Einfach, mir ware sou agespillt an hunn einfach sou tight, d'Lidder sou tight gespillt. Dat war e richtege Genoss. Du, du wosst einfach genau, was de méchs. Du wosst genau, wéi s dech op der Bün presentéiers. An dat sinn och fir mech ëmmer déi Concerten, wou ech wierklech fannen, dass se duerno, dass, dass. dass dat déi bescht Erfahrung war. Ob elo méi Tonne Leit do waren oder ob just zwou Persounen do waren, dat ass de Moment mol nach e bëssen egal. Ech mengen, dat ass, dat ass selbstversch-, also wat heescht hei selbstverständlech? Wann s de an de Medien, am Mainstream kucks, wann net vill Leit do waren, war et näischt. Ech mengen, do si mer all geheelt dovun, well Soss géinge mer kee Metal lauschteren, well an der Metal-Zeen ass et leider net ëmmer esou. Soss gees de och net als Visiteur op e Concert, ech soen elo, weess de, Miles Petition kucken an op de Belval, eng Kaba mat 30 Leit, weess de jo, wéi se. Voilà, dat ass genau dat. Mee ech kann awer verstoen, wat s de sees, Ken, e Gefill, esou, du bass einfach, du bass op eng gutt Aart a Weis, du bass eidel. wann s vun der Bun kenns. Ja genau, et ass fräi, dat ass fir mech puer, dat si Fräiheet op der Bün. D'Saache geschitt einfach, dat ass einfach intuitiv, autonom, dat leeft einfach. An dat ass wierklech, dat ass wierklech en Déngen, s gees op d'Bün, däi däi Rideau fält an da gees erëm erof an da sees du, Wow, huh, krass. An dat gëtt och beaflosst, wa vill Leit do sinn, natierlech hues de nach emol eng bessere Energie, weess de, dat ass esou, wann wann s du, wa mir an der Rockhal, wat och mega cool Concert war, an deemools war viru Sepultura, virun Arch Enemy ze spillen, Do war ëmmer Paakt, dat waren 1200 Leit an deem fucking Sall. Du hues deng Horns an d'Lut gehuewen, et waren 800 Leit, déi hir fucking Horns an d'Lut gehuewen hunn, weess de. A wann s de dann och nach en plus an deen agespillt bass, well s de vill geprouft hues a vill Concerte schonn, well déi Zäit ass jo all Weekend nëmme gespillt ginn iwwerall, dann dat hues du einfach kraache gelooss. Dat war fantastesch. An do ginn der bestëmmt nach, nach 20 aner Concerten, wou ech mech nëmme elo grad ka drun erënneren. Wou s de vergiess hues, jo kloer, gell, wa s de scho sou laang ënnerwee bass, däerf een och Saache vergiessen. Ech muss schonn eng Foto goen an. Mee Mee en remarkabele Concert fir mech, weess ech nach ëmmer, deemools war Avenged Sevenfold. Ah jo, ja ja, dës war, ja. An der Rockhal. Dat war déi éischt gouf viru ganz groussem Public. Dat ware sou, ah ech weess net, 2005, 3000 Leit. Okay. Dat ass anstänneg, ne? Ja, dat war. Muffensausen, ne? Dat war schon. Ja, Muffensausen, mé mir hunn awer do fir ginn dem Ken och recht, dat war Concert vun engem, also den éischte vun engem wierklech grousse Public, äh, Opener fir eng mega fett Band déi déi Zäit an mir hunn de Set wierklech assuréiert. Mir ware gutt preparéiert, mir hu gutt gespillt, et ass kéng schif gaangen, näischt an, äh, Dat war rund um Package wou einfach super war a mir hunn Tonne Merch verkaf. Dat war super. An och duerno war mega cool. Du hat mer op eemol den de Luca, deen herno bei eis an der Band gespillt huet, emol do déi éischt Kéier kennegeléiert, well se mega Fanboy ginn an ass op den Concert wat zu Avenged Sevenfold kucke komm ass. Se huet My Expedition am Virprogramm gesinn, se huet gemengt My Expedition wier eng déck héich professionell Band.

An dann. Du hëls d'Musek virun allem eescht, déi Musek, déi s du selwer mëss a schreiws, ne? Deng Prestatioun eescht, däi Concert. Am Fong ass, wann een esou ka soen, jo, Musek ass ëmmer, egal wéi s de et mëss, ob s de Concerten lauschtere gees oder selwer mëss, dat ass top vun der. Leeder. Alles wat dono nach dobäi kënnt ass just Supplément. Also kléngt vläit elo falsch wéi ech elo soen, mee wéi du, ech mengen natierlech eng Band lieft jo natierlech net, do dir natierlech leider och net, kënnt net dovu liewen, mee all Groschen hëlleft a wann et dann Merch ass oder wat och ëmmer, gell. Du kanns dovu liewen, wann s de Schratt wëlls goen professionelle Museker ze ginn an als Museker däi Liewen ze verdéngen, dann kanns dat maachen. Du kanns et maachen, jo. Mee et ass déi eng, ech wëll net soen eng gewëssen Ongewëssheet, well du, du weess jo awer, datt, oder zumindest sees du der, an du bass dovun iwwerzeegt, datt däi Material gutt genuch ass, fir et professionell unzegoen. Et ass halt keng einfach Situatioun hei, also national souwisou net, gleewen ech net dass et machbar ass. Ohh mär sinn awer, mär schaffen awer och zimlech professionell awer hei zu Lëtzebuerg, wann s de d'Qualitéit kucks vun den Albumen, vun der Musek déi erauskënnt, vun all de Bands mëttlerweil, dat ass alles fucking professionell. Dat stëmmt, dat stëmmt, dat gëtt ëmmer besser, dat kann ee wierklech soen. Ob s de professionell, muss och net determinéieren doriwwer ob s de domadder vill Su verdéngs oder erfollegräich bass, dat wisst dir selwer, erfollegräich oder professionell. Eben, dat ass en Detail. Fir mech ass et wichteg, an dat ass d'Approche an der Band, an ech mengen d'Joie ass och d'selwecht, dass Ech leeë vill ech eng perséinlech Erwaardung un dat, wat ech maachen. An der Musek an och am visuelle Beräich an menge Prints an den Produiten, déi mer generéieren a probéieren ze erstellen. An dat maachen ech fir mech. Dat maachen ech mol net fir iergendwee dobaussen, oder fir kënne méi Sue mat ze maachen. Dat ass einfach, well ech dat fir mech richteg empfannen, sou eppes mussen ze maachen. Ouni, an dat ass eng Erwaardung just u mech selwer, net datt ech mengen, iergendeen hätt déi Erwaardung un mech oder un eis. An awer fundamental wier. A well et och schäbig wier, während Jore laang wéchentlech sech ze gesinn an ze prouwen a Musek ze maachen an dat dann och net eescht ze huelen. Jo, kloer. Neen, dat ass ëmmer esou. Dat ass am Fong, ech mengen, dat ass déi gesondsten Aart a Weis, et esou ze gesinn. Am Sënn vun, du méchs et, jo, du méchs et, well s du et wëlls esou maachen an du gëss där Astellung honnert Prozent. Egal wat wat déi aner soen oder wat déi aner iwwerhaapt mol denken, sou wäit däerfs de net kucken. Jo, dat souwisou. Dat muss een awer och, dat muss een awer och léieren. Oh jo. Jo, do sécher. Kann ech mir virstellen, jo. Ass och net einfach. Ech schwätze just nach eng Kéier eppes Klenges un. Wann ech et elo fannen, ech hunn nach e puer Notize gemeet an ech kann meng Schrëft net liesen. Dat ass och schéin. Dat ass gutt. ähm, ja, mir kommen natierlech awer nach enke kuerz op Äre leschten Album zeréck. 2084 ass 2020 rauskomm. Ja. Passt. Passt. Mega gudden Album, mee wat, wat, ähm, wat kann een sech dann Kann een sech eppes, natierlech kann een sech eppes vum Ice Appetitioner erwaarden. Si, wéi gesinn, wéi ass d'Situatioun? Ech mengen Dir sicht nach ëmmer en Drummer, sou wäit ech weess. An, mee dat hält iech net, nach laang net dovun of fir, fir neit Material ze schreiwen a weider z'evoluéieren. Wat hu mer, wat hu mer wëlles ze maachen, Jungs? Zielt eis eng. Kal.

Escalope-Creme Champignon. Ech abonéieren direkt gell. An et muss dat politeschst onkorrekt sinn, well ech entschëllege mech am Viraus schonn a mengem a mengem Trailer, dass wann s de elo nolauschterst, dass dat einfach Trailer fir dem Ken säi Podcast, dat einfach dat Schlëmmst kënnt esou wat s de nach kanns erwaarden esou, et gëtt einfach alles duerch den Dreck gezunn. Also ech géif et lauschteren. das, ich mein, okay, ja. das hat einfachste Material was du machen kannst ich mal brauchst nicht viel zu überlegen das könnt natürlich aus da raus lausren, nicht wie dat gell noch lausren. mir ja mir darum geht ja das war ja auch der grund wieso das war ja auch der grund wieso dass du Pi dann an ich war pur concert die logo op die fucking flyer von dem schalt und concert kommen die sachen zu summen Mee dorëms geet et mol net. Also, wat de Pit an ech gesot hunn, an dat war dat Éischt, wat mer gesot hunn, dofir, mir sinn eis, ech wëll net soen, mir sinn eis ni enger Meenung, mee do huet et mech gewonnert, datt mer enger Meenung waren, dat war esou, Jo, wat ass, wann. Wéi, mir sinn eis ni enger Meenung? Wat wëlls de? Ech hunn drop gewaart, du bass vill ze spéit. Mee mir hunn eis d'Fro gestallt, Merde, ween géing dat lauschteren? An do hu mer awer och Soit disant gleichens gesot so. Ech? Bah, wa, wa, wa keen, ja, relax, cool. Mee wa, wa keen et lauschtert, dann maache mer et fir eis. Well ech voilà. kéint mer virstellen, ech, ech kann mech mëttlerweil kann ech mech gut selwer lauschteren, wees du. An dorëms geet et. Ja, voilà, das, ja, dat, das, dat, dat, dat, das, das, das, das, Musik. Ja, ja, ja das genau dat selcht. War e bëssen ass der Covid-Situatioun raus entstanen, well mer sowieso keng ze dinn haten, du hock du heem, du gesäis dech net, gell, an dann... Ja. Wat eben esou do ass e bëssen entstane gewiescht. Dofir, wéi gesot, Merci Covid. Sorry, dat huelen mer och herno eraus. Ja, ja, wollt grad soen. Nee, mee dat, dat, dat gëtt dann am Ken sengem Podcast diskutéiert. Nee, a mengem Podcast komme Saache wéi, jo, ech hu missen mäi Podcast maachen, well ech muss ophéieren meng Frëndin déi ganz Zäit ze schloen doheem wéinst häuslecher Gewalt, weess de, dat geet einfach net méi. An da gi ech driwwer schwätzen, wéi gutt dass der eigentlech ganz schlofen, nodeems du dat gemeet hues, weess de. Ah, dat ass.

Du gis derbei haut, du kucks haut, lees mer eng gutt an d'Maul, gees deng Zänn wäschen, lees scho d'Bett, deng Decken hei, schléis perfekt, ech menge wett, ech menge wett, du schléis perfekt, esou wier mäi, esou wier mäi Podcast, ok. An an erëm e perfekte Plot fir e Film, gell, also jo, jo. Mee ech ginn direkt gecancelt, dat ass de Problem.

Eng eng bësse méi detailléiert Release an e Virtrag vun deene Lidder wëlle mer jo Ja ech weess, ech weess, mee ech soen eng. Ech gëtt eng zwee zo geet et dann héier ni da. Nee keng Release Release Release méi einfach Är Lidder esou presentéieren, wéi et elo grad soll sinn. Eng Re-Release? Ech mengen eng Re-Release vun der Release an.

Mee jo, also mir schwäifen do hin, sou wéi sou gewéinlech och, ass dat ganz normal bei eis. 20 vir 8, ok, soe mer, wann dat Lidder bësse méi detailléiert kënnt virdroen, wéi et halt dat lescht Joer verhënnert ginn ass. Mee wat ass dann, wat ass dann d'Zukunft vum Miles Expedition? Wat, wat, wat maacht der? Schreift der Lidder, sidd der faul, maacht der guer näischt? Ech ka mer et net virstellen. Ma mir sinn amgaangen un neie Lidder ze bastelen. wou mer elo och wahrscheinlech iergendwann deemnächst wäerten eng, zwee Saachen ophuelen an da kucke fir dat an där enger oder där anerer Form erauszebréngen. Do si mer nach e bëssen um Diskutéieren. Ka gutt sinn, datt dat just online disponibel gëtt, also datt mer dat elo net a physescher Form bréngen, mee dat kucke mer nach grad. Op alle Fall si mer amgaangen ze schreiwen an. Jo, voilà. Das, dat klingt schon mal gut. Mat, äh, ja, wie gut, dass mer kein Drummer am Moment hun, iwwerhuele mir dat momentan mol selwer, so fir d'Songs, ne, wat, also d'Drums, déi, déi programméiere mer selwer. Mhm. An mir mhm. prouwen och momentan äh, mat, mat Drumcomputer eben iwwer dann nach. Wat, ja, ja. wär cool, iech dann rem e festen Drummer ze hunn, mee das net so einfach, dat wësse mer jo.

Da kënnen awer Leit, déi kënne ganz gutt fest Batterie spillen, déi schonn eng Kéier bei eis fest Batterie gespillt hunn. Wat och mech grad un e Concert erënnert, dee mega gutt war, dat war den Abschidsconcert vum Marty bei Retrace My Fragments, wou mer an der Rockhal uewe gespillt hunn, deem klengen Déngens. Oh, dat war gutt, jo, dat war gutt. Dee Batteur war deemools dobäi. An dee Batteur war och mat eis zu Wacken. Ok.

Eise klenge Club. Ah. Gutt. Ech mengen. Dat ass kee Geheimnis, dat ass net esou. Nee. Mir brauche nach een, deen eis hëlleft. Mir kennen den Dude. Mir kennen den Dude. Voilà, deen ee war frou mat eis. Mir si frou mat him. An hie mécht dat mat eis. An dann leeft dat schonn. An da brénge mer iech wann ecker eppes Klenges genau eraus. Cool. Op jiddefalls, wann et esou wäit ass, da wäerte mer dat natierlech fläisseg deelen. Sou wéi mer probéieren, alles ze deelen, wat mer esou gesinn. Natierlech, et vergësst een och heiansdo Saachen, wat leider normal ass. Ech mengen, mir hunn elo ganz vill domm geschwat an och natierlech cool Saachen erëm erlieft, iwwert ob et elo ganz skurril Concerten, an enger Pang Squad waren oder so mee bestimmt bestimmt dafür also ich menge mehr mehr mussten da eng einer Käier nach weiter feieren weil de Chrono seht man an nicht dass de Chrono seht schon der statt Chemino an das gönne schlimm ähm, ich ging so ein mir los nicht dabei bestohlen genau ne an ähm, Mir kucken, dass mer dann elo nach vläit eng aner Kéier, mir wollten nämlech och e bëssen och iwwer aner Saache schwätzen. Natierlech de Ken ass bei Schaltdout ënnerwee an den Joey huet seng aner Visiounen bestëmmt och punkto Metal generell. Wat bedeit Metal fir Iech an esou. Dat wollte mer an enger zweeter Session, wou mer net esou vill technesch Problemer hunn,

Kanns net einfach lo hei mat mär maachen, wa mer ee gingen drénken an dann ophalen? Absolut. Nee, komm, du muss deng Frëndin lo beeche goen, ech muss meng Frëndin beeche goen, pardon, meng Fra beeche goen. Mir mussen all eis Frëndinne beeche goen. Dofir. Wéini kënnt meng Frëndin heem? Egal op wéi Aart a Weis. Dofir, also mir bedanken eis mol ganz häerzlech fir dës ganz speziell Ënnerhalung.